Thlertute in zavaiin zibai vek u le. A hmasahin kan thungaihthlak tur hi mi thenkhat tan a rapthlak deuh mah mah mai thei a. Rawng taka naute kum khat leka upa thah a nih chungchang kha a ni a. Tin, a video pawh internet velah censor miah loh hmuh tur hi a tam tawh a, chu chu a viral ber chu a ni a. Mahse, channel monetize tan chuan rawn dah tel chi a ni hauh lo mai a. A him tur chin chiah kan rawn dah tel thin a ni tih min lo hriat pui u la. A video en ve hrim hrim duhin awm chuanin a en theihna tur link kha description lamah ka lo dah ang a, emaw Instagram lamah te pawh min rawn dil mai dawn nia. Tin, video rap thlak deuh deuh leh kum tling lo ho lanna hi YouTube lam hian dah tel an rem ti vak tawh lo va. Channel a chhiat hlen loh nan channel neitu te hianin theihtawp kan chhuah ve thin a fimkhur thei ang berin channel te hi kan kalpui ve a ngai ani tih min lo hriatpui hram hram dawn nia. Inrinni kal ta May ni sawmthum mai khan Firozabad a Yadav Colony ah thil rapthlak tak mai a thleng a. Kum sawmhnih palia upa tlangval pakhat chuan naute kum khat leh thlanga mi chauh chu lei den nan tak a hmang a, leiah a vawm chawrh chawrh a, vawi hnih khat mai pawh a duh tawk lo. A paih chawrh chawrh a, a pawm kang a, a aia naiin a paih leh thin. Sikhen sawmthum pali chhung lekin vawiriat zet mai leidan nan a hmang hman a ni. A paih satliah pawh a ni lova, leiah chuan a vaw chawrh chawrh a ni deuh ber mai. Naute chu a thi tawh tih a hriat reng a, a taksa a zawi vek a, a han pawm kan leh pawhin a zawi vek tawh. Mahse, leiah a la paih chawrh chawrh tho a ni. Na tak taka a paih avangin a vawi khat denna ah naute chu a thi nghal nge ni? Ni khaw hre lovin a awm zawk. A chhan chu a che zui eih tawh lo va, a chap lo bawk a, ri engmah a siam lo. Mi rapthlak deuh hovin zawhte naute bang den nana an hmang deuh chawrh chawrh ang hi a ni deuh ber mai a. Naute hi mipa a ni a, ama fapa a ni lo bawk a ni.

A sawm satliah pawh a ni lo, a nawr lui thin a. Mahse, a lo duh loh thu chiang takin a lantir thin. Viraj chu a beidawng duh lo thunga a zar buai chhun zawm reng a. Rati Devi fapa te chu a inngainat tir a, a nu hmuh lai chuan a duat thiam thin hle a. Mahse, Rati Devi chuan a fapa nen chuan a inhnim hnaih tir duh ngai lo. Viraj chu hlat deuh tawp a duh ber mai a. Mahse Viraj zawk chuanin a pan zel si a, a zar buai reng a ni. A a chilh bur mai. Chhuan lam hrang hrang hmangin Ranjit Devi chuanin a han hnawl ve thin a, va nei tawh ka nih hi tih a ti. Mahse Viraj chuanin a nawr lui zel tho va. Ranjit in a duh loh thu chiang taka a hrilh thin chung pawh Viraj chuanin pawm duh lovin, Fa a neih tawh vang mai mai niang, fa a neih tawh avangin min duh lo mai mai niang tih zawngin thil a la ngaihtuah tho tho a ni. Tichuan, Rati Devi fapa chu hnawk a ti chho ta a, ruahmanna a siam ta a ni. Tichuan, in rini liam ta, May ni sawmthum mai khan Rati te chu len chilhin, Rati Devi bulah chuan a fapa chu thil lei sak zuai tur anga insawiin pawm chhuah a tum a. A tirah Rati Devi chuanin a remti bik lo. Mahse, Viraj chuanin him dam taka a hruai thlen leh tur thu a intiam a, a duh zawng tak a lei sak tur thu a intiam bawk a, a kalpui ta a ni. Tichuan, fianrial deuh hlek tuma awm lohna hmun a thlenpui veleh Rati Devi fapa Araf kumkhat leh thlanga mi tlek chu Leiden nan tak a hmang ta thut mai a, a paih nawn pawp pawp mai. A tir lama ka sawi tawh ang khan sikhen sawmthum pasarih chhung lekin vawiria zet mai a paih hman a ni. Chu veleh a bul hnaia inchhung lama awmte chuan Thil ri pawp pawp chu hria in in atangin an rawn tlan chhuak a, Viraj chuan naute chu pawm tha in a kalpui ta daih a ni. Tichuan Arav a ruang chu ngawi rengin Ratite gate pawn lamah chuan a dah a, amah chu a tlan bo ta daih. Mahse, vanneih thlak takin thil thleng engkim mai chu CCTV atangin a lo lang vek mai a, angle hrang hrang atangin Viraj-a'n Rati fapa a paih pawp pawp lai chu a hmuh theih a. Chumi CCTV footage chu tunah hian internet lamah a viral mek a ni. Rati Devi-in a fapa ruang a hmuh meuh chuan a pawi tur ang zawng zawng a pawi zo tawh. A fapa chu damdawiin a panpui vat a, mahse a thi daih tawh. Police-a hnenah a report vat a, a fapa thattu chu Viraj bak a ni dawn lo tih a chiang. A chhan chu a pawm chhuak tu hnunung ber kha a ni tlat a ni. Police te an Viraj chu an zawng vat a, vanei thlak takin darkar rei lo te hnuah an zawng hmu a. Mahse Viraj chuanin silai a lo neih ve avangin an man hmain silai a inkah tawnna a thleng phawt a. Viraj chu a inpek duh bik lo avangin leh Police te pawh beih let a lo tum ve avangin Police te chuan silaiin an kap ta a, a ke ah an kah fuhsak ta a ni. Tichuan, police te chuan Viraj chu damdawiin lam a an kal pui phawt a, a zak thei lo tawp. Tui in tur te a la dil cher cher ngam.
Naute rawng takin a that chau chiah a. silaia vawikhat kah hliam pawh hre awm ti leh hle si, tui hal deuha han awm pawh tuar thei leh tawp si lo. Police hian zawhna an zawt a. Naute nu kha zawt mai ru, a ti duh chauh a ni. Mahse a hnuah naute a thah chhan vel chu amah ngeiin a sawi ta a. Naute nu inneihpuia a sawmna chu naute nu in a lo hnual avangin phuba lak nan a fapa chu a hman tangkai sak ta a ni, a ti. hmeichhe tam takin mipa sawmna an hnawl avanga an tawrhna zo zai hi han ngaihtuah chian chuan a rapthlak chho telh telh tih hai rual a ni lo an mahni duhtu leh a chhilhtu an nih avang ringawt khan an mahni hmangaihtu tak tak an ni tihna a ni bik lo va an tana mi tha mi fel an mahni duat theitu tur leh pasal tlak an ni tihna a ni ngawt bik lo. Tuna Viraj ang te pawh hi ti khawp hian Rati hi a duhina a chilh a, mahse a lo nun rawn dan em em hi pasal atan nei phei se chuanin hei aia rap thlak lehzual pawh a ti hreh dawn lo tih a chiang a reng a ni. Tin, Rati fapa Arav pawh kha a duat der vel mai mai tih kha a chiang a reng a ni. Pasal atan lo neiin a sawpna kha lo pawmsak phei se chuanin hei aia rap thlak hi a thleng ngei ang. Chuvang chuan anmahni duhtu, anmahni a chilhtu kha mi tha an ni vek lo va, anmahni hlim taka siam theitu tur an ni vek chuang lo. Hmeichhia ten aih tia an chhana vang leh an hnawr avanga thihna thleng te, inpawngsualna thleng te, anmahni mai ni lo an chhungte thlengin a an tawrhna case hriat tur pawh hi a tam chho zel a ni. Police ten thil awmzia an han chhui chho zel a. Rati Devi chuan kum sanghnih sawmhnih pali, February, thla khan pasal a nei a, a pasal chu Sumit Kumar a ni a. An nupa fa an neih hnu deuh lawkah nupa inkara inhauhna thleng avangin inthen an rawt a. Rati Devi chu a chhungte in lamah a haw a, tin an nupa hian khaw khat an ni lo va, in khaw chhenawm an ni ni awm e. Rati chu a chhungte in lamah a haw a, mahse, dan ang thlapin an la inthen lo va, an inthen dawn chuanin lehkha pawimawh tihfel ngai te an la nei bawk a. Chuvang chuanin Rati chu a pasalte khaw lamah hianin a nu nen Pinky Devi nen chuan an zin a, mahse, Pinky Devi thiannu te inah an thleng thung a ni. An zin chungchang vel chu Sumit Kumar te khua mi tlangval pakhat Viraj chuan lo hria in Rati Devi te thlenna in chu a zawng chhuak ta a, tichuan a len chilh ta ngar ngar mai a ni. Viraj hi Rati pasalte chhungte lam a la ni zui. Sai thenkhatin an tarlan dan chuan Rati pasal ka zin a ni an ti a, an inkazen hnai lutuk lo an ti a, engtianga inchhung nge an nih tih hi chiang taka tarlan a ni lo. Mahse an inchhung ngei tih erawh fiah a ni. Chu chu thil thlen dan vel chu a ni a, May ni sawmthuma thil thleng chauh kha a nia, a la rei lo hle. Tin, hetiang deuh reuh inneia sawmna hmeichhia in a lo hnawl avanga hnawl nih pawm thei lo mipa sual takin chhiatna a thlen zui tak chungchang hi viral dang a awm bawk a, May thla thova thil thleng a ni. Tamil Nadu-a thil thleng a ni ve thung a. Tamil Nadu-a mipa pakhat, Karthik tih hming pu chuanin hmeichhe pakhat kum sawmhnih pakhat zauha upa chu inneih puiah a sawm a. Ani pahnih hi in be chho deuh ang kha an ni a. Karthik chuanin a duh viau. Mahse a hmeichhia chuan han hriatchian phawt te a duh ve a. Hriatchian phawt chu a duh sual lo chiang khawp mai. A chhan chu Karthik chu mi tha lo tak mai, criminal case sawmthum pakhat zet mai pending lai nei a ni tih a hriatchhuah phah ta a. A hriatchhuah hnuah chuan a hlat a, a hlat mai ni lo, a block vek a, a be duh ta lova. Karthik chuanin nupui atante pawh a sawm a, mahse chung pawh chu a hnawl vek a ni. Mahse chu chu Karthik chuan a pawm thiam thei lo va, hnawl nih chu a duh lo khawp mai. Karthik chuanin a thian te a pun a, amah hnawltu hmeichhia te in kawtah petrol pawm chu vawmin a alh ta hluah hluah a, Karthik te erawh an tlan bo daih thung. Mahse vanneih thlak takin hei pawh cctv a lang vek a, tu thil tih nge tih chiang takin a lang vek a ni. Kang mei chu chhelh mih tumin an buai zui suau suau a, thil a kan chhiat tam hmain an chhelh mit thei hlauh. Tin, Karthik chuan chutiang thil vel a tih hma chuan amah hnawltu hmeichhia chu rap thlak tak takin a lo vo tawh bawk a, a pa pawh tha a lo vo tawh bawk a ni. Police te hriattir an ni a, mahse an la man chiah lo a nih hmel. Aw le, thlertute, tun chuma tan chuan khati zawng kha ni leh phawt mai se. Ah, viral lampang a nih hi chuan crime lampang hi a lo ni duh thin khawp mai a. Thlertute, hetiang lampang hriat nuam ti chiah loh in lo awm a nih pawhin min lo hrethiam hram hram thin mai dawn nia tin request te a ni thin bawk a. Tin, ka content zing a mi a lo ni ve bawk nen min lo hrethiam hram hram thin dawn nia. Aw le, thlertute, tun chuma tan chuan khati zawng kha ni se. Video ka rawn post leh tur min lo ngaihchhan sak leh theuh dawn nia.